Ah. Last late.
Boy. Ah, bonda so.
Eh, tai rangu razongo tama one sanda zongo. Ah. Eh, razongo. Ma po join sache se watu ita mayazi. Ah, kanda ngorera pa portal ndozoma kuruma but ndatomuzama kubora newaya but raramba. Zvita zvekuruma. Ayo, rira ira diwaye. Diwaye. Two take.
Otherwise, pamberi basa. handiti vari kupinda vanhu vari kupinda vapinda vaive kubvira vaive amdhara pabuda pedza ndave nemasini pani pamakarovera grass band paya paya apo

Wamboisa sipo ka umboisa sipo mm. imwe. Lesa sipo. Eh, ndasiya mtu yazi ndina flash. Oh. Ndakapera mu chefukanya chi eh. Saka ndazo ndangobuda ndikati ah munorova ndi. Eh, akuchengeta basa.
Eh, eh. nengu no ndi flash ikoko. Handiti. Kune mtu wemango. Eh. Uita mashizha mamwa pa side ne line kwadoyanikira. Eh. akaoma eh, handi mugobatsira moto eh. saka da kuti mundibvisire mashizha aya akaoma mubvise mashizha ese muchibvisa one one akaoma chete
ah, muntu slenda ndowakundidaro iyoyo
kuita sei mukakana kuti makambondisakurisa apapo pauya kaika mukadzi kaika kamaida unhikirina kaikaika Haukanganwani. Ini ndiri kungokupaiwo basa rakanzi tinofanira kubatsirana basa panapa namudhara. Saka ndikutaura kuti mashizha ayo uzonhi. Kona kuti ndobva panapa ndononhingirikei. Hapana chava neutsinye. I mean associated eh, personnel zvataura mudhara musakanganwe. Saka iwe slave. Zviri zvaunoda unoona mfana. Tara.
Abaita basa mdara. It's my honor to give him through the ropes. Mm. Eh. Saka iwo wakati akada kuti pada utsairwa tsairwa pada kuti sisi nongo udzova ita overtime. Izvo zvomdara.
Fanike ndakana kugadheni kamwe apa kuda kuti padigwe digwe da kuzotenga makerotsi da kuzodyara
jeraaisaite kuti vakanemotandotoenda mdara

unongondibata ndarame yandigadzira masocks neboots dzedu Eh, eh, eh, makarova inonzi shining suit mm. mashines inopenya penya mai makapedzera
amusura pushere inomuka yega kuti mati mm.
Sa uniform ndo ndo ndo nisa bala inga mjazo isa. Oye mono ya ni.
Ndo isa basi wakati pamvura. Semina rikuru ndo kuna isa pamvura ndizo. Haida hafu mvura hafu zuva. Haro. Hmm. Shoti ndo ra kuna isa kuzuva stere. Se zviro ra wa charanga chibva zvinhu zve brown zve zve. Chimori chiko cho. Daura kuti madhaka.
Eh. Ngati mukunyanya kuita ma sliding tackles. Taura hako ndakatorwa rimwe zi green zi scissor ringadonda madhaka.
Ah, silindo sanidaro yo ah ndisilindo sona ndasaizi newewo nawo sodaro silindo amuri sena ndani ah, ah, ah, mkoma tondi ah, ndada kutoti mkoma tondi kanga nanga kuti ya eh, eh, deported demoted ka from Posto. Ah, sorry brother.
Mm. You are slain.
Boy. Da nangu pa order za mandisha hadi scooter. Mvura isa dia zara.
Mvura kuzara isa. Eh. Ah, scooter. Ah, ah urumo wangu. Eh, zvekudaro. Iwo uranga ndakakuunza panapa. Waundibata ini kunge nekusara kweruoko kuti ndikuflashire eh, wakomanaka. Iwewe ndakuti iwewe nhoko dzako anenge kuti inhoko eh? wadosera umwe undino so oh, slender zviye zvibuda paizvo aiwa usandidaro aiwa uri munhu wekuziva iwe usandidaro iwe toondeka what goes around comes around ukanganwaka iwe ndwakandiunza panapa and zvazvaita mari zvazvadhakwa iwe panapa wakugara panapa nekuda kwangu wakandibatsira ndikauya panapa ende akubatsira usabve panapa ndhara asiya watopona neni

amusori kumarata pada kukorobha anima kukorobha umu ndarasiyati masini sini esada kuitwa yaya angosotwa sotwa ndaita ya saka mashizha maboo pamusoro apada kukorobha ngozi adhasti rawanda nemba tombopota chichera mvura kanenge anaya kana mapedza daro chibage chiri kuseri chakaiswa kugadhi ndiye achida kubviswa nato unotonobvisa nato zvinoitwa pamvua zvazvo mashizha acho saka isi todya chibage chinenge chine nhata manje nemakonye pamusava pavo pokuti hausi kudaita basa ah, kura manje izvozvo wotodzokeserwa kumba uchinzi murume mukuru wabvisire kumba kune mukadzi zvimwe zvinhu munagaya mukomatondi ndatokutumai futi kaindai kandizokutumai futi munoona makaita sei Pinda kamiri vanhu vanopinda pabasa pangu panapa ini ndiri bhoo. Ndikutonetsikana zvangu nekuedha mafigures evanhu vari vazi vari kupinda nekubuda. Anoedwa sei mafigures ekupinda nekubuda?
Unoshandisa frame next page. pane inganzi coefficient ratio maquadratic expression
makupinde apa
yamushandisa amushandisa pane inonzi relativity formula
so relativity formula ndoyaya yekuti munhu achipinda ndomubvunza zita rake hama dzevanhu anoshanda pano relativity ko yevanhu vanopinda ndoshandisa chii eh, income tax because anenge achipinda
ndozvekusanitizer zvezvekubvisa mumasa income tax income tax expenditure ndovanenge vachibuda then eh, murume vashoti musa anenge achipinda achipinda nemtumiro wambama eh, that way akapinda mukatumu vanobva vaziva kuti apfuura nepachi nepasecurity ndo security check yedu ndosaka vakadzi vakapotsa vadzipa basa kuda kutipfurira ita faster faster panyika nepanyaya yendirini epamusoro apo Saka mati munozoflasha ndi? Maya flasha sha.
Ndandakanganwa kaningi nyaya nebhora futi. Ndoda kugeza mama anondipombisira. Ana wakomana anopombisa bye bye. Mm, weekend nenda kuzoenda hangu kwasasho kwangu. Ngonogeza geza kwangu moipombisa. Sazodhiba jirofu ndandakanganwa jirofu dogeza. Resi. Ah, zva- zvinhu izvo nhasi unoona mbogeza mukati chete kunze uda kuzogezwa futi hamune mari ita plan yekumbira iro iro iro.
kokobra yacho nandokushaenda paona Hai, zvekobra zvingara nongasiyanana nasina kunongo ruwarwa kunze right round here.
togeda risa rendongouya netitobra chidori question asi isisiri front teeth yekamera then mamusazosukura kuti pachikafu tikuita sei andambozomnamboshandisaaisa energy avani munhu vationi kungochikawo mchana ah, isi changobva kudya ah, ndandatise munabva mukuflasha mabasa enyu nekukwira pamusoro pari kutsvedzawo Unoziva kuti munhu akatanga zvekukwira kwira izvi vanoshanda energy saka ndaa ndangoti semunhu aba mukukwira musoro perufa
unombohana sati kubika unongotisotirana take away wanenge wakutozilanji uchatomhanya saka gara kwadhuza una vana wauenda ndakati ndichipfura pachemhanza apa shamwari pandapfura nekuti amena maitozvichenji ndapuwa ustone weki yangu tuma tuma yangonzi three days kugeza chete magezi ah, from grass to grace ona pandasvika mwoyo handichikundiafani mainye kuti ndapuwa basa rako saka amawani ah, kana muhurumende unongopuwa mabasa evamwe eh. asi kuzopagara ndo pane pane dambudziko mungorara makavhura ziso one mm. makavhara rimwe
ndogeza jurahoko oratblasland afigures ari panapa panoitwa mari panapa 9 pm 12 pm am panapa mari yese kai